Här President, léif Kolleegen a Kolleeginnen, et ass mer eng grouss Éier a Freed, haut als Rapportrice hei um Riednerpult ze stoen. Ech soen Merci dofir. Am parlamentareschen Dossier 6956 mat dem Titel Proposition de révision portant instauration d'une nouvelle Constitution stécht immens vill Aarbecht. Ech sinn dowéinst frou, datt den Dossier mam heitege Vott zum verdéngten Ofschloss vun enger laanger Prozedur kënnt. De Rapport wäert an enger éischter Linn op de generellen Historique, d'Aarbechten an der zoustänneger Kommissioun souwéi op d'Prise de position du Gouvernement an den Avis vum Conseil d'État agoen. An enger zweeter Linn presentéieren ech déi grouss Linne vun der Propositioun, andeems ech eng Rei Artikelen an Erklärunge virstelle wäert. All déi aner Elementer an Erklärunge fannt Dir am schrëftleche Rapport ausféierlech beschriwwen. De 24 Februar 2016 gouf d'Propositioun vum Serge Urbany an der Chamber deposéiert an den 8 Mäerz 2016 ass den Dossier als recevabel deklaréiert ginn. An der Prise de position du Gouvernement vum 22 Abrëll 2016 gëtt dorobber verwisen, datt an der zoustänneger Kommissioun aktuell d'Propositioun 6030 fir eng Verfassungsrevisioun diskutéiert gëtt. Vue datt d'Propositioun 60, 30 d'Resultat vun engem laangen Diskussiounsprozess ass a vue datt den Auteur vun dëser Propositioun säit 2012 Deel vun den Diskussiounen ass a vue datt d'Substanz vun der Propositioun 69, 56 Deel vun den Aarbechten an der Kommissioun ass, steet geschriwwen, datt een net am Detail op déi eenzel Bestëmmunge vun der Propositioun 69, 56 anzegoe brauch. Den Avis, pardon, am Avis vum Conseil d'État vum zéngten Oktober 2017 steet dann, datt amplaz vun enger detailléierter Analys vun den Artikelen vun der Proposition 6956 de Conseil d'État op seng Avis'en vum sechste Juni 2012 a vum véierzéngte, pardon, Mäerz 2017 verweist, déi mam Dossier 6030 zesummenhänken. Dës Avis'en géifen dem Conseil d'État seng Position zur Verfassungsrevisioun ausräichend Duerleeën. Souwuel d'Prise de position du Gouvernement wéi och den Avis vum Conseil d'État hunn ech also, pardon, hunn also am den Dossier 60 30 verwisen an dorobber verzicht, d'Artikele vum Dossier 69 56 explizit an de jeeweilege Stellungnamen ze analyséieren. No der Prise de position du Gouvernement vum 22 Avril 2016 an dem Avis vum Conseil d'État gouf den 22 November 2017 de Marc Baum an der zoustänneger Kommissioun als Rapporteur designéiert. Eng Woch méi spéit, den 29 November 2017, gouf dunn d'Propositioun, d'Prise de position vum Gouvernement souwéi den Avis vum Staatsrot an der Kommissioun examinéiert. An dësem Kontext hunn d'Membere vun der Kommissioun déi investéiert Aarbecht gewierdegt, och wann een, wat d'Substanz betrëfft, net

Den 23 November 2021 hunn ech dunn vum Marc Baum d'Relève iwwerholl an den zweeten Dezember 2021 stoung den Dossier nach eemol um Ordre du jour vun der zoustänneger Kommissioun. De siwenten Dezember dëst Joer huet d'Kommissioun e Rapport, de Rapport adoptéiert a mam haitegen Dag steet den éischte Vott um Programm. Vue datt déi erwähnten Dossieren vun der Verfassungsrevisioun vun der Majoritéit an der, also vun der Majoritéit an der csv, déi eng, Revisioun vun der aktueller Constitutioun uviséiere jo och eng éischte Kéier gestëmmt sinn an dës Woch viraussiichtlech eng zweete Kéier gestëmmt ginn, proposéiert d'Kommissioun der Chamber, den Dossier, dësen Dossier 6956 net ze stëmmen. Här President, Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech ginn elo iwwer zum zweeten Deel vun dësem Rapport, wou ech déi grouss Linne vun der Proposition virstelle wäert. D'Proposition beinhalt am Ganzen 18 Kapitelen mat insgesamt 203 Artikelen. Dofir beschränken ech mech natierlech an dësem mëndleche Rapport op d'Thematik, op véier Thematiken u sech, an zwar déi vum Stat, der Citoyennetéit, de Grondrechter an der Demokratie. Dat éischt Kapitel vun der virgeschloener Constitutioun proposéiert d'Staatsform vun enger Republik a beinhalt eng ausféierlech Definitioun vum Staat. Méi genee gesot schléit dësen Text der Gesellschaft eng Definitioun vum Staat vir, déi den Accent virun allem op de Sozialstaat leet. Ënnert anerem huet dëse Sozialstaat d'Verpflichtung, e staarke Schutz vun de Grondrechter ze garantéieren a géint sozial Ongläichheete virzegoen. An dëst soll an Aklang mat enger nohalteger Entwécklung fir Mënsch an Ëmwelt realiséiert ginn. Wéi am Rapport méi ausféierlech beschriwwe gesteet, ka sech de Sozialstaat fir d'Auteuren net op een oder e puer Rechter souwéi net op eng oder déi aner Institutioun reduzéieren. De Sozialstaat ass fir fir si vill méi. Et ass e komplext Konstrukt, wat sech iwwerall an der ganzer Gesellschaft erëmspigelt. Wärend dat éischt Kapitel ënnersträicht, datt de politesche Pouvoir vun de Biergerinnen Ausgeet, definéiert dat zweet Kapitel méi genee, ween dann dës Bierger, innen sinn. D'Auteure schloen eng Definitioun vir, déi net méi ausféierlech dem Critère vun der Nationalitéit berout. Si leeë fest, datt Biergerinnen a Bierger all déi Persoune sinn, déi lëtzebuergesch Nationalitéit hunn, sou wéi all déi Persounen, déi säit mindestens fënnef Joer hei am Land wunnen. Donieft gëtt de politeschen Alter op 16 Joer festgeluecht an d'Walpflicht als Biergerflicht definéiert. All dës Punkte sinn explizit am selwechte Kapitel verankert. Dat drëtt Kapitel dann betrëfft d'Grondrechter a beinhalt 70 Artikelen. Dës grouss Zuel vun Artikele spigelt d'Wichtegkeet vun dësem Deel an dëser Propositioun erëm. D'Kapitel fänkt mam Artikel 14 un, dee verfügt, ech liesen Iech et kuerz vir, datt, La dignité humaine est inviolable, l'État garantit son respect sans aucune restriction et interdit tout traitement et toute peine la qui la violerait. D'Auteure vun der Propositioun sinn der Meenung, datt d'Notioun vun der dignité humaine elengstoend net esou einfach ze definéieren ass an esouguer séier zu ënnerschiddlechen Interpretatiounen féiere kann. Aus dësem Grond vertrieden d'Auteuren d'Meenung, datt een d'Dignité humaine, also d'Mënschewierd, an der Constitutioun genau an ausféierlech definéiere soll, also festhale muss, wéi eng Rechter a Pflichten aus der Notioun erausginn. Aus Zäitgrënn verzichten ech dorobber, all Artikel eenzel opzezielen, mee ech ënnersträiche gär, datt d'Propositioun explizit als aklobar Rechter, Rechter wéi Recht op Wunneng, Recht op eng mënschewierdeg Aarbecht, e Recht op Bildung, souwéi d'Recht op den Zougang zu de grondleeënde Bedierfnisser, zum Beispill Liewensmëttel, Gesondheet, och Waasser a Stroum, virgesäit. An deem sinn d'Rechter, déi mat der Notioun vun der Mënschewierd a Verbannung bruecht, pardon, déi mat der Notioun vun der Dignité humaine a Verbannung bruecht kënne ginn, op constitutionnellem Niveau, explizit als aklobar Rechter verankert, garantéiert een e staarke Schutz vun dëse soziale Rechter, sou gesäit et dës Propositioun vir. Genee esou verdäitlecht de grad presentéierten Deel de Gedanke vun den Auteuren, datt sozial Gerechtegkeet eng essentiell Grondviraussetzung dofir ass, datt jiddereen déi aner liberal Rechter iwwerhaapt notze kann. Eng weider Intentioun vum drëtte Kapitel vun dëser Propositioun ass et, aktuell an akut Problemer wéi zum Beispill de Klimawandel unzegoen. Den Abschnitt iwwert les droits environnementaux beinhalt aacht Artikelen, déi zum Beispill festhalen, datt de Staat obligéiert ass, a sengen Aktiounen de Prinzip vum Développement durable ze respektéieren. Dës Propositioun verankert dann och de Principe de précaution an der Constitutioun, dee virgesäit, datt wann ëmmer e Risiko vun irreversibele Schied, wéi zum Beispill d'Ëmwelt oder d'Gesondheet, besteet, déi zoustänneg Autoritéiten déi noutwenneg Moossname sollen huelen, fir dës Schied ze vermeiden. Allgemeng wëllen d'Auteuren iwwer dëse Wee an dëser Constitutioun selwer staark Barrièrë géint d'Ëmweltzerstéierung abauen a sech esou als Gesellschaft zu engem effektive Schutz vun der Ëmwelt verpflichten. Ier ech elo gläich zum Schluss vu mengem Rapport kommen, wëll ech nach e puer weider Wieder zu der Thematik vun der Demokratie soen. Wéi erwäänt, schléit dës Propositioun vir, de politeschen Alter op 16 Joer erofzesetzen an de Krees vun de wahlbedeelegte Persounen ze erweideren, andeems eebe virgesi gëtt, datt d'Wahlrecht net méi reng op dem Krittär vun der Nationalitéit berout. D'Auteure vun der Propositioun si sech allerdéngs och ganz genee bewosst, datt eng lieweg Demokratie net nëmmen dorobber beschränkt däerf sinn, datt d'Bierger an d'Biergerinnen all puer Joer wiele ginn. D'Auteure schloen dowéinst e Biergerinitiativ-Recht als een zentrale Punkt vun der Erweiderung vun der Demokratie Fir. Dëse Mechanismus ass am Artikel 120 am Detail beschriwwen. Fir dass dëst Kärstéck vun der direkter a participativer Demokratie sou effikass wéi méiglech ass, gesäit dës Propositioun dräi Etappe vir. An enger éischter Etapp presentéiert ee Bierger a Biergerinne-Comité ee Virschlag fir e Gesetz, wa mindestens 0,5 Prozent vun deenen op de Wahllëschten ageschriwwene Bierger a Biergerinne dem Virschlag zoustëmmen, da geet dëse Virschlag Weider an d'Chamber. Wann d'Chamber dee Virschlag ofleent, da kënnen d'Initiatoren an enger zweeter Etapp nach eemol probéieren, Ënnerschrëften ze sammelen. Kréie si 2,5 Prozent zesummen, da muss d'Chamber sech nach eng Kéier mat dësem Virschlag beschäftegen. Leent d'Chamber de Projet allerdéngs of, da kann de Comité an enger drëtter a leschter Etapp e Referendum verlaangen. Esou gesäit et dës Proposition de Révision vun der Constitutioun vir. Den Text gesäit also eng substantiell Verdéiwung vun der direkter Demokratie vir, ouni dobäi d'Dier opzemaache fir eng Bagatelliséierung vun dem direktdemokrateschen Instrument. Här President, léif Kolleegen a Kolleeginnen, d'Propositioun, déi ech haut presentéiere konnt, gouf am Kader vun der Debatt iwwer d'Revisioun vun der Verfassung entworf. Eng Debatt, déi eis jo säit ville Jore begleet. D'Propositioun erhieft net den Usproch op Vollstännegkeet, Perfektioun oder Feelerfräiheet, mee si gesäit sech als e konstruktive Bäitrag zu dem genannten Debat. Andeems d'Auteuren e kompletten a konkreten Text virgeluecht hunn, deen e weidere Bléckwénkel duerleet, denken ech, datt dëst och vollkomme gelongen ass. An ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren.